Mae'r llwybr yma yn hyfryd, mae rhywun yn gweld gwlad llun yn ei holl ogoniant. Yn y pen draw yn fwncw, dyn wedi weld foel gron a golydd oethon ni, mae'n gwneud gwaith camera. Os allai mi welwch chi'r tŵr yn y fan yna, i'w chlaw, mae'n nytho mae'r fan yna, foel fawr, foel fel yn wynt neu foel tŵr. Yn wreiddiol, tŵr i gadw golwg am fôr ladron oedd hwn. yn yr ail ganrif ar bymtheg, cadw golwg ar Faes Antidwal, cyn cael ei addasu yn felin wynt. Ac un traddodiad yn lleol ydy bod y diafol wedi ymyrryd efo'r ail adeiladu a na chafodd y gwaith i orffan. Ond uh, doedd hi ddim yn felin lwyddiannus a doedd hi ddim... Wel, do'n am hir oes iddi, yn syml iawn. Felly, Ia, a'r syrchfa rhag môr ladron yn wreiddiol ac wedyn yn felin wynt, foel fawr, foel felin wynt neu foel tŵr. Yn y pen draw, yn y fan yna, ar y lygfa o'n cwmpas ni, yn hudolus. Reit yn y pen draw yn y fan acw, mi welwch chi fynydd enlli. A mae'n ddwrnod bendigedig wrth i ni barhau. Ac erbyn hyn, da ni ddim ymhell o'r llwybr rhwng garn fadryn a garn bach. Pan fo'r garn yn gwisgo'i chap, fydd fawr o hap ar dywydd, maen nhw'n dweud, ond uh, ie, yeah, dos a ddim cymylau na niwl na dim byd, dos a ddim cap ar garn fadryn heddiw, felly na chi garn fadryn a garn fach wedyn ar y dde yn y fan hyn. Am Madryn, fel nes i sôn ar ôl Madren, Wyres, Gwyrtheuyn. Nes i sôn am hynny ar y daith o amgylch yr arfordir Ceidio oedd ei mab hi ac mi ddown i ar ardal sy'n arddel ei enw ynta hyd, uh, hyd heddiw yn nes ymlaen. Ta waeth, caer o'r oes heiarn. ar ben Garnfathryn. Cytia crynion i'w gweld a ar yr ochr ddeheuol o hyd. Dos na ddim olion o'r castell gafodd ei godi yn 1188 yn ôl Gerallt Gymro, castell gan feibion Owain Gwynedd i ddangos statws wedi bod ar Garnfathryn ma'n debyg. Ac ar y copa, neu ddim ymhell o'r copa yn y fan acw, mae bwrdd y brenin, sef carreg fawr wastad, brenin Arthur yn ôl rhai, ac o dan y garreg Mae yna drysor wedi guddio. Ond, uh, ia, garn fadrin, felly, a garn bach. A'n llwybr ni yn fan hyn, trwy'r giat. Ac os oedd na forwyr yn anelu am nefyn fel yda ni, siŵr o fod i bod nhw'n edrych ymlaen i fynd drost y bryncyn bach nesaf ma'n blaen ni a gweld y dre ar ochr arall yr arfordir. Y tu ôl i mi uh, yn fan hyn, y goedwig, da chi'n weld uh, yn fan hyn, yr ardal yna o leia, lle mae'r carafana, y dotia bach gwyn yna, y dotia bach gwyn yna, yn y fan yna oedd plas madryn neu castell madryn er ystalwm, ac um, un o deuluoedd bonedd mwyaf llun yn byw yn, yn y plas. Llinach yn mynd yn ôl i frenin cantre'r gweilod uh, yma'n debyg, a Sir Love Jones Parry yn cael ei gysylltu â'r lle yn fwy na neb. Oedd o'n aelod amlwg o'r teulu ac un o'r rhai sefydlodd y wladfa ym Mhatagoni, a dyna pam bod Puerto Madryn neu Porth Madryn uh, yn yr Ariannin hyd heddiw plas Madryn, teulu Madryn o'r linach uh, y tu ôl i mi'r plasty lle fydda wedi bod wedi rhoi'r enw i porth Madryn. A cymeriad diddorol iawn oedd, um, oedd Love Jones Parry am sawl rheswm. Ar ymweliad â Sbaen unwaith er enghraifft, Mi gafodd i ddedfrydu i farwolaeth am dorri'r gyfraith, dim ond i'r Frenhines Victoria i hun ymyrryd i achub ei fywyd. Elfyn ap Gwyddno oedd ei enw uh, barddol, a doedd o chwaith ddim yn rhyw gall iawn efo arian. Mi rotho fet o 6,000 o bunna ar geffyl yn y darbi uh, rhyw dro, ac um, ia, mi ddath y plas yn y pen draw am sawl rheswm, yn um, yn goleg amaethyddol a ar un adeg yn goleg oedd yn croesawu myfyrwyr amaethyddol am ychydig a does na ddim byd o'r castell gwreiddiol ar ôl erbyn hyn. Mae'r fynedfa yno ond y castell gwreiddiol ei hun dim olion o gwbl. Mae yna barc carafana yna Erbyn hyn, os ynwch chi edrych yn fanwl dros yn ysgwydd i, ond ia, cyn hynny yn, yn sedd bwysig iawn i un o deuluoedd mwyaf dylanwadol llun, Plas Madryn, Castell Madryn. Unwaith awch chi i lawr o lethrau'r garn, mae yna sawl coedlan o'ch cwmpas chi. Coed Cae Maen Hir, Coed y Gledrydd, Coed Mochras, Gwinllan y Creigiau, Coed Nant Ffrancon, Coed Dinam, ac mi ddown ni at Goed Mynydd Meirian, ond uh, o'n cwmpas ni hefyd, i'r cyfeiriad acw, mae coed creigiau cathod, a mae rhai yn credu na fan hyn welwyd y gath wyllt olaf yng Nghymru, trwy'r coed o'm mlaen ni, yn y fan acw. A dydan ni ddim yn rhy bell o goed Bodeuan, lle'r oedd 'na fwystfil yn byw, bwystfil nath ddianc o long oedd wedi angori ger ynysoedd Synt Tudwal. Falle bod y bwystfil 'di troedio'r llwybr 'da ni arno fo heddiw, ac yn ôl Myrddin Fardd, llwynog oedd y creadur, ond un anferth, smotia mawrion o oer nadu yn y nos a dychryn dewrion yr ardal yn y coedwigoedd yma o'n cwmpas ni. A mi oedd rheini oedd yn gwatwar yr udo, udo fel sŵn asyn, o wneud hynny, mi fydda'r bwystfil, nid ymhell o fan hyn, yn dod yn nes drwy'r coed, ond ddim yn ddigon agos i ddyn allu i ladd. A do'n am sôn amdano fo'n yr haf, ond gyda'r nos yn y gaeaf, mi fydda fo'n dwy'n cathod. A dyma ni, ddim ymhell o goed creigiau cathod. Chi stori fach arswyd ar ddwrnod braf? Awn ni o yma. Nodwedd amlwg sy'n eich tynnu chi at Nefyn ydy garn boduan. Garn boduan i weld o bellter. Bryn gair pwysig iawn ar ben garn boduan ers talwm. Un arolwg yn dangos fod yna 170 o dau crynion yma. Dros 100 i'w gweld o gwmpas y copa hyd heddiw. Bryngaer sy'n mesur tua 500 medr wrth 400 medr efo dwy wal allanol. A mae yna ddarn o grochenwaith wedi dod i'r fei yn dyddio nôl i'r ail ganrif ar ôl Crist, credwch neu beidio. Pobl yn byw ac yn bod ar garn bod un o mlaen ni. Mi oedd na da yn anferth yma yn y 1980au, a masger byda coed gafodd ei llosgi i'w gweld hyd heddiw, a'r criwiau ta yn bryd hynny'n cysgu ar y copa mewn shifts. i geisio diffodd y fflamau. A mi oedd yna arferiad o alw copa garn bod ian yn pen dic y felin flynyddoedd maith yn ôl. Pa maled? Sgyn i ddim syniad. Pwydiwch y gofyn i fi. Pen dic y felin, mae'n debyg. Garn bod ian yn yn tynnu ni nes at ddiwedd yn taith. Um, y tu ôl i mi uh, yn y fan hyn, Cyn i chi fynd drwy'r giat, mae ffynnon cybi bach, neu mi oedd na ffynnon yma um, o leia, a mae'n rhaid fod yna rhyw fath o gysylltiad efo sant cybi a'r pererinion i enlli yn y ffynnon y, y tu ôl i mi, ond dos dim prin sôn amdani um, mewn unrhyw ffynonellau hanesyddol heblaw am fap degwm o'r 1840au rhywle yn, yn fan hyn, mae wedi cael, mae'r mae ffos y tu ôl i mi um, wedi tyfu, ond ia, map degwm o'r 1840au yn sôn am ffynon cybi bach. A eto, da ni'n croesi'r llwybr yma hyn, a mae rhywun yn hoff o feddwl unwaith eto, o gofio beth da ni'n neud heddiw. Oedd y morwyr yn stopio yma hyn. ar y ffordd i Abersoch neu ar y ffordd yn ôl i Nefyn, rhyw lymaid, lle oedden nhw wedi bod, o bedwar ban byd, lle oedden nhw wedi bod, a, a hwythau nai yn mynd yn ôl ar y môr neu bron iawn a chyrraedd adra, yn stopio ella ac yn rhannu rhyw ambell stori yn fan hyn, o le ti wedi bod, be welis di. Rhyw bethau bach fel hyn ar hyd y llwybr sydd yn gwneud i rywun feddwl ia am yr heini sydd wedi droedio o'n blaenau ni. Ffynnon cybi bach. A dyma ni ar gyrion y tref Nefyn. A diwedd y daith. Dwi eisiau sti sôn wrth grwydro'r arfordir am bwysigrwydd Nefyn fel canolfan forwrol, ac ewch, ewch, ewch, ewch i weld yr amgueddfa forwrol yn y dre ar ddiwedd y siwrna, neu ar ei dechrau hi. Yym, lle gwych. A nes i sôn hefyd am Edward y Cynta. yn dod yma yn 1-2-8-4 ar ôl trechu Llywelyn yn lliw olaf. Mi ddath i ddangos ei hun, cynnal twrnament, gwledda, a cae orwerth. Ochr draw i'r goedan Ddyninan Wen yn fanna ar defaid. Cae orwerth ydy enw hwnna. Edward yn Gymraeg ydy orwerth. A da ni reit wrth ochr y, y llwybr, a dyna ni cae orwerth yn tystio i'r ymweliad a'r gwledda a phob dim arall a'r cystadlu oedd yn digwydd yn y cae yna gan frenin Lloegr yn 1284. A dyma ni, diwedd y daith, Nefyn. O Abersoch i Nefyn, ar hyd llwybr y morwyr. A'r penwaig ar y sgwar yn y dyr o'n blaenau ni, yn nodi hynny. Dwi ar ben y tŵr Pen y Bryn yn Nefyn ar olygfa tua'r môr fel allwch chi i weld. A'r tŵr presennol wedi godi 1846, mae yna sawl adeilad wedi bod yma pren o bosib cyn hynny siŵr o fod, ond y tŵr yma lle oedd pobl yn dod i weld os oedd ei hanwyliaid yn dychwelyd o'r môr. Fel allwch chi weld mae'r olygfa o'r môr i lawr yr arfordir y tu ôl i mi ac mi fydda pobl yn dwad i fan hyn Felly, os nad oedden nhw yn angori yn Abersoch ac yn cerdded llwybr y morwyr, mi fydda anwyliad yn dod i fan hyn i weld os oedd i hanwyliad nhw yn dychwelyd o'r môr drwy sefyll ar dŵr Pen y Bryn ac yn aros i'r cychod ddychwelyd. Tŵr Pen y Bryn. Tŵr gwylio yng nghanol Nefyn. Dyna ni, diwedd y llwybr y morwyr. wedi cyrraedd Nefyn, fel o'n i'n dweud, allwch chi ddefnyddio yr app Bws Flexi, newch ar wefan um, y Flexi, a mi allwch chi drefnu a, a dechrau neu diweddu'ch saith a chael uh, lift yn ôl neu be bynnag. A dwi yn mynd i orffan uh, yma, yn y bragdy, yng Nghwrw Llun, yn Nefyn ar ddiwedd y daith, wrth i ni ddathlu cwblhau llwybr y morwyr.